A l'ocasion de la fèsta nacionala catalana, se'n anà participar a la Diada de Catalonha, tradicionalament festejada lo 20 de setembre per remembrar la tombada de Barcelona lo 20 de setembre de 1714, darrièra batalha de la Guèrra de Succession d'Espanha qu'a oposat li Hasbourg, sostengut per una major part de l'Euròpa, li Bourbons de Castilha e de França. Mai per li Catalans, aqueste desfacho entira subretot l'abolicion li Constitucion e li destitucion lo govèrn de Catalonha, la fin de l'Estat catalan. Aquest an, la diada èra nomenada la Diada del Sí Estenc que precedís lo referendum subre l'independença de Catalonha que se dessepara de l'estat espanhòu. La diada es una fèsta ambe nombrosa commemoracion, vaquí la marcha de Pegon per l'independença o tot doçenvuèt marcha dins le comun o le quartier de vila. Aquí vesèm la marcha dins lo caire gotí

Lo 22 de setembre, lo revolut de monde, de mai en mai nombrós, convergi devers li lieu de recampament tot de long du trajit de la diada que s'abrivarà a 17 ora 14. Subre le lice Luis Companys, les associacions e partits politics lo installan e sis estan. Es aquí que nos espèra Nurio Antiveros,

tota Catalonha. Lo mai important que fasèm son los curses d'occitan. Avèm actualament cinc nivèls de curses d'occitan amb mai o mens 60-70 escolans e fasèm des de lo curs mai basic dusca lo curs naut per los confirmats. D'autras causas que fasèm pendent tota l'annada

De tant tost, avètz rendètz-vos amé toti lis occitanistes a la crotz de carrièr o d'Aragon e de passèish de Gràcia. Li disse, Ja, fòrça monde es aquí.

Defendre la libertat deth pòble, deth pòble catalan e deth pòble aranés e occitan. Tà veir se conseguim era independéncia e ua republica e pogam defendre eth nòsti drets coma occitans realment en Euròpa e en rèste deth mon, a dichat. Qu'èm aciu entà manifestar eth nòsti desig d'independéncia de.

Aquesta manifestacion, aquesta passacada qu'es fòrça important per nosates occitans, pr'amor que es un pauc com un exemple, com un espèr de veire un pòble, un pòble vesin culturalament, lingüisticament, geograficament, que mèn ua batèsta, ua luta per far reconéisher es sues drets e lo sut segur. que se Catalunya arriba a prene en cargo son destí, qu'ei ua pòrta dubèrta pes totis es pòbles d'Euròpa, serà la pròva que la libertat ei possible, la democracia ei possible, qu'ei possible de sortir de l'embastiment des estats que son antidemocratics, n'an pas volontat de deishar parlar la democracia e lo pòble. Pr'amor-de-Déu, aquí es la pròva que vòl ganhar la libertat. La libertat ne se da pas, ne se balha pas, se ganha. E aquí es çò que fa lo pòble catalan e plan nosautres que ai un exemple dens vos, un exemple de segut. Segut tanben que i a el camí de far que s'o da davals, mai tot qu'ei possible. Aquí es un dieu de pròva que l'avenidor se pòt fargar. Al fons de la caisha de solidaritat

Res, perque queda re, molt poquet, ens està veient, ens està veient tot el món. El món està pendent de nosaltres. Boe, be, bonjour, me vesi que i a fòrça monde, fòrça, fòrça monde, pensi que es là on te vesi lo mai de monde. Bon, lo monde es una fogata, ne'n vegi de botar e aquò se vei. E alora i a un pauc d'occitans son contents per de que se son desplaçat per un còp sens passions i a un pauc de monde, bon es agradiu, i a i a de bruits de musica, bon espèri que ganharàn per de que va meritan. I a i a un monde fòrt, de bandièra de pertot, de mainatge, de joves, de vièlhs, tot lo monde es aquí de la carrièra. Pensi qu'on pòt pas dus dire qu'es un movement minoritari, on se pòt pas dire, e en mès d'aquò i a lo pòple d'una carrièra.

Lo mot que caimé ben es lo vèrb aimar. Pas que aquò recubra diferenta causa, l'amor per li parents, per aqueu que pertatge la vida, per e per la persona ela mèma dau s'aimar e protejar sa vida. I a un mot que n'aime pas, es lo mot racisme, pas que aquò fai fòrça causa fòrça tòrt, Parce que i a de michanta gènt e de bona gènt pertot e mai pas aqueu tèrme. Ai dus cò de còr, i a un viatge en Corsega e la diada de la fèsta catalana qu'ai vescut lo 11 de setembre, i avié Fòrça gents, èra un moment fòrt important, pes que i aviá de gents de totòm, de generacion, de tot, de tot mintan que se retrobàvem en lo mèm objectiu. E la Corsèga es un ila fòrça agradiva, avèc de païsatges fòrça bèls, amb d'aiga magnifica, avèc fòrça, un patrimòni fòrça agradiu.